Nying wuon onge. Nying wuon nitie.
To dak igo chak dong mine chako go. Eh. Chak wa go. Nying wuon. Eh.
Nyasaye okonyi. Eh. Cham kuon go mena.
Ne nyikwara Mogajwang' kamoro amora ma untie ma iluongo ni Saluo ji pandore Ndhukli Unda Mbata Nyambudo. Wan ka kod ada ni ful nyingi sare ka baba ma iluongo ni sare ka baba nyikwara moga jong ma iluongo ni sare ka baba eka wan kod Philip Iworia bas iluongo ni anyoso misinga ma wan ga anyoso misinga ma bende kawuono wadwa ni mondo mi wapuonju kaka inyal chielo omena koso dong mana diere anyoso eh, wadwa ni kech ing'e ni wasigimo waseyudo ni sani mon ketho chielo omena sare ka baba dani mondo mi opuonjwa kaka inyal chielo omena ok sare ka baba Omena kidwa chielo omena maber, omena ma fresh ma koro igole na mosetwo matin ichielo nang'o? Omena ikuongo kosemoye mosetwo maber. Eh. Gima itimo kuome, mm. kosolose maber tikete e suria. Yes. Kisekete e suria, yes. Tikedo ka gima suria suria suria tiende ni mano sufuria ne joka rachuonyo eh. jo jo South Nyanza. Jo, suria mano sufuria. Eh. eh.
Koro kisetime kamano. Uh -huh. Biro ka gima obiro modwa biro madekde. Madekdek. Eh, tikete kando.
Madekdek cha cha.
Yaani koro biro ka gimoro watwo matin. Oda two matin madekdek ye de eh. Joseph Nyanza madekdek te. Yaani Oda two matin eh. Otwo. Eh.
Kiso kete kando. Eh. Kawo nyanya. Bas. Nyanya ni ng'ole kiso ng'ole. Eh. Rude. Rud nyanya.
Kiso rudo nyanya.
Bas. Ket sufuria kando.
Ket sufuria kando.
kisoketo suriani kando eh. gimitimo machielo yes. otungu idwa ng'ado kisong'ade eh. keto chak chiek gumo bas kosechiek gumo uh -huh. kaw omena cha yeah, kaw omena duoke sufuria duoke sufuria ikendo uh -huh.
kisokete kendo yes kaw mo cha kamochieke to ole chwade mo Ole kisole.
Eh. Ochiek mos kosechiek. Odhi tot ni mos. Eh. Eh. Korika ochumbi. Chumbi matin ti pore. Kik iket mang'eny matin. Itere kosi pore. Itere nya matin.
Eh. Eh nikech kila ng'ato nogo dhoge ma dwaro ladha. Yes. Kiketo mang'eny to dako cham.
Obi omede wi mesa.
Eh. Eh. Aya wakelo nyanya to chwadi wiye. Eh. Koro samiso keto nyanya cha kuome. Aha. Uh -huh. Kik iol pi. Pi kik ibuog li ni olo. Iol pi weyo chiek imiye dakika abich. Dakika abich. Um suria. Um suria. Ayo ayo. Mano omena man gi soup koso omena ma wet fry koso. Omena. Eh. Mano omena won midwa to ni soup joma tin. Yes. Eh.
Soup pok inyisa pok inyisa ni dhi olo soup sadi. Koro soup ni.
Eh. Adwa ni nyanya chochie ko chak ma ko dende. Okongo tore. Eh kose ma ko dende.
Mm. Koro adwa kelo pi kimba di. Kimba chiel. ma en nusu ne tiole. Iole, ite- mano Wembe koro nano- ok ter dong. Mano koro kuther en Yes. kiseole pi no tidwa ni ochieg one hour. One hour.
Eh. Eh, Kete piny. bas. Mano omena no ochiek. Iseloso kuon.
Ah, Mano koro e ngima.
Koro matieni koro meno oseikore, Mano koro ler ma kete chiemo. kuon osechiek. Eh.
Anyoso koro lemno mondo wachak Kuon- chiemo. Kuon be kidwa tedo, Mm. kaw muogo. Kaw muogo.

Eh, osetiek tedo mm. koro ndego bed ni koro wachiemo koro jatelo ma koro chung' ne lemo en anyoso ah, koro lemo eh. nyasaye ogwedhi wacham kuon gomena maber
anyoso nuoye lemo nodichiel nying wuon nyasaye eh, wachiemo Ah, lemo mar chiemo dak itude. Ok achopo. Eh.
Nyasaye ogwedhi. Nyingwa nonge. Omena. Nyingwa nonge. Nyingwa nitie.
To dak igo chak dong mini chako go. Eh. Chak wago. Nyingwa. Eh.
Nyasaye okonyi. Eh. Cham kuon gomena. Eh.